Ki te whei ao, ki te ao mārama. Rewa ake ana te wiki o te reo Māori. He pēhea nei te whai hua o ā tātou mahi whakarauora? He pēhea nei hoki te ora o te reo Māori e ai ki tētahi o nā kaikōkiri i te petihana? Ā te uri Hainamana kua kahaki nei nā nākau o te ao Māori, kua paki pūmekahia. Kai ngā mauna whakateitei o te motu whānui rarau mai ki te ao mārama. Ko te pou here whakahaumaru mate korona e mōhiotia nei ko nā Ture Rama ka whakakorea hai te waenganui pō. Ko te take, kia āhei ai ngā kainoho o Aotearoa te anga whakamua i runga hoki i te māramatanga e ai ki a Pirimia Jacinda Ardern. Nō reira, kāre he take ōna ture mau ārai kanohi i tua atu i nā whare kaumātua me nā Ratona Hauora pēnei i nā toa whakaranu, nā Hōhi Pera me nā whare tākuta. Kua rerekē hoki nā ture noho taratahi, ko nā tāngata ka pāngia e te mate korona ka noho taratahi tonu mō ngā rangi e whitu, engari kaua ko te hunga noho pātata. Mō ngāi Māori, pakeke atu i te 50 tau, ka whai wāhi ki ngā rongoā mate korona mēnā ka pāngia rātou e te mate korona. He rite tonu te ture ki ngā kainoho whānui o Aotearoa he pakeke ake i te 65 tau.
But now is the time to move forward without the extraordinary measures we have previously used, and with the certainty that we have all missed. Ko te wiki o te reo Māori e ngunguru nei. Nā, he wiki e whakanuihia ai te tau 50 nō te whakatakotoranga o te Petihana Reo Māori ki Pāremata, kia mana ai te reo hei reo tūturu o Aotearoa. Heoi, i a tātou e whakanui nei, inā rā te pātai, He pēhea nei te ora o te reo, he aha hoki nā rautaki e whai hua nei te reo? E ai ki Te Tari Tatauranga Aotearoa, kai te pakari haere te hunga o Aotearoa ki te kōrero i roto i te reo, engari tokorima i te tokoono o ngāi Māori kāre he ārero Māori. E rua tekau ma toru orau anake o ngai Maori, ko te reo Maori te reo tuatahi. Na, e waru tekau ma wha orau o ngai Maori, tekau ma rima ki te toru tekau ma wha tau te pakeke, te hunga e ahua mohio ana ki etahi rerenga reo Maori, a, e toru o te tokorima tāngata o Aotearoa e tautoko ana kia noho ko te reo Maori hei kaupapa ako matua i roto ina kura tuatahi. Ahakoa te kōrerotia o te reo kei te piki haere i roto i a tauiwi, he māharahara tonu kei ngaro te reo ki waena i te iwi Māori. He nui ngā kaupapa kua whakaritea e Te Taura Whiri i te Reo hei whakamānawa i Te Wiki o te Reo Māori. Nā, ahakoa ko te reo te tino i te wiki nei, kāre i te āta piki te tokomaha o ngāi Māori e mōhio ana ki te reo. Nā, kei a Tūmamao Harawira te roanga ake. Te Wiki o te Reo Māori, he wā kia whai wāhi ai te katoa i Aotearoa ki te reo. Ko te reo tēnei o ngā maunga e, o ngā awa me ngā moana, ko te reo tēnei mai rā anō, ko te reo tēnei o Aotearoa. Engari, i roto i te tuku i te reo ki te katoa, kai te ngaua rānei te Māori, kāre e mōhio ana ki te reo. Kāre e riro i te Pākehā, i a wai ake rānei te mana o tō tātou reo ki te kōrero Māori rātou. Konei atu i te 11 miriona tāra te pūtea ā-tau ka tukuna ki Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te whakatairanga i te reo. E mea nei ētahi wiki kotahi noa iho, engari i roto i taua wiki kotahi noa iho, ka hono mai te tini me te mano, te kotahi miriona i roto i ngā tau e rua kua tahake nei. E ai ki a Ngahiwi, e tika ana me mārama te katoa ki te reo ahakoa ko wai. Koinei te reo o Aotearoa, te reo Māori. Ki te haru mai tētahi tangata ki konei noho ai, me kōrero Māori ia. Nā te mea, Uh, koinei te whenua o te reo Māori. Nā, mā te whakatūwhera i te reo ki te katoa, kātahi te tamaiti Māori ka kite i te reo i ngā horopaki whānui. Me whai wāhi uh, te reo ki reira. Uh, kia kite ngā tamariki nei, he wāhanga tō te reo i roto i ngā whakahaere whānui o te mea, o te whenua nei. Tūmama o Harawira, Te Ao Mārama.
O ngāi Māori e mōhio nei ki te reo, e 44 ōrau i ākona te reo i te kōhanga reo, te kura kaupapa, te wharekura anō hoki. Nā, hei wherawhera i te pānga o nā kura kaupapa Māori ki te whakarauoratanga o te reo, kua hono mai a Rāwiri Wright, o Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori ināianei, Rāwiri, Ā, tēnā koe te āhua nei. Ā, e whai wāhi nui ana te kura kaupapa Māori ki ngā tatauranga, heoi, e reo Māori tonu ana te reo i ēnei rā, kua reo kura kaupapa kē rānei? Ā,
tērā te kōrero, ā, tikina te, tikina atu te reo o ngā mātua o tīpuna. Ā, ko te reo Māori kua kōrerotia te tokomā o tātou roto i ngā tau. Ki taku nei whakapae, ehara tērā te reo o ngā mātua tīpuna, engari e ngana ana kia hoki pērā atu kia tūturu te reo Māori i roto i ngā tau kua whakataputapungia, kua whakanoatia rawatia tō tātou reo. Nā reira. Ko te reo i kōrero ana, āe, he reo Māori, he momo reo Māori, ā, engari ko te, te wawata kia hoki atu ki te reo o ngā mātua tīpuna, ā, otirā, ā, kia whai take tonu, kia whai mārama tonu, tonu e te marea i roto i tēnei te, te rau tau mā tekau mā tahi.
Na, kua heke te rahi o nā kura kaupapa ina tau, ā, ina tau, Iwa tekau, tōna waru tekau nā kaupapa Māori ināianei e whitu tekau ma rua nā kura kaupapa, he aha e heke ai te rahi o nā kura? Ā,
e hē ana tērā kaute i te mea ko te, i roto i ngā tau mai, mai te tīmatanga, i ngana ētahi o te tari mātauranga ki te pō mai ētahi atu kura, Kura aunoa e hingahinga ana, ā, ana me te whakaaro, mehemea ka tapaina he ingoa Māori ki runga, he kene pea, ka eke, ka pai ake mō ngā ākonga Māori. Ā, koirā tētahi o ā mātou Te Rūnanga Nui Tino tohe i roto i ngā tau, ki te mea ake ki te tari mātou, ko wai mā koutou ki te tapaina tētahi kura hei kura kaupapa Māori, engari um, kāore rātou i te paku mōho mō te aho matua, kāore rātou i te paku mōho mō te tuāpapa o te kaupapa. Nā reira, ko te te kau mā rima pia ngā kura nā te tari mātauranga i tapaina hei kura kaupapa Māori, Nā, hāunga i te ngā mea e rua, e toru pea, kua hoki hei kura aunoa, kua, āe, ehara i te mea kura kaupapa Māori, hei, ehara rātou i te kura kaupapa Māori mai i te tīmatanga. Kei roto hoki i tērā kaute ko ētahi kura ā-iwi, ko ētahi kura Māori hoki. Ehara i te mea, Kua heke te rahi o ngā paragraph of Māori Aho Matua, engari kua hoki ki tōna taumata e tūtū ana, e ai ki ngā whānau, ngā kura kua tipu mai i te me kī i te pā harakeke o te. o te tīmatanga rānō o te kaupapa, arā, ko Te Aho Matua. Ka pai ko mārama ināinei. Nō reira, ā, mēnā ko nā kura kaupapa te take o tētahi take nui e ora ai te reo, he aha nā mea e aukati nei i a tātou ki te whakatū i ētahi atu kura, ko nā kaiako, nā pūtea, ā, te, te nākaunui rānei o te kāwanatanga?
Koirā tētahi o ngā tētahi atu o ā mātou nawe nui ki te tari mātauranga. Mehemea kua tika tā rātou tuku rauemi mai ki a mātou, mehemea kua areare taringa mai rātou ki ō mātou whakaaro, ngā mātou īnoi, kua rahi ake Mā ngā kaupapa Māori aho matua puta noa i te motu. Hoi anō, ko te, ko te hoariri kaitā nui i tēnei wā, ko, ko tō te, te iwi whānui māramatanga ki te nui o te ngarohanga i roto i ngā rau tau, ngā tāmitanga, ngā aupēhitanga. Mehemea kua mārama ake tātou te iwi Māori whānui ki te te whānui me te hohonutanga o ērā ngarohanga, o ērā tāmitanga, kāore e kore, kāore e kore kua tahuri mai rātou ki te rapu i tētahi huarahi kia Māori ake ai tātou, arā, rite ki te kōhanga reo, rite ki te Kura Kaupapa Māori Ahu Matua, ekene pea ko te hono atu ki te ki ngā kura ā-iwi. Engari, arā ngā rāngai e ngana nei te whakamāori anō i a tātou. Ā, hoi anō rāwari, tēnā koe i wauna kōrero i tēnei rangi, ngā mihi nui ki a koe.
Kia kaha te reo Māori, kia kaha te pītihana.
Kua ono tau nō te wā i whakamana ai te Ture o te Reo Māori me tētahi ara hei whai mā Te Mātāwai. Ko tōna pūtake he whakatairanga i te reo ki nā kāinga Māori, ki nā hapori hoki, nā reira ko tāna e whai nei kia kotahi miriona tāngata e matatau ki te kōrero Māori, e 25 ōrau o ngā tamariki Māori ka reo Māori. Hei kōrero i tēnei take ko Poia Rewi nō Te Mātāwai. Poia, nau mai ki tā mātou hōtaka. Tēnā koe, tēnā koutou. Poia, he aha nā tū āhua kai te kitea e koe i ēnei rā? Tokohia nā kaikōrero Māori ināinei.
Here te mea kāta noho mātou ki te tatau, ki te tokohia nei, engari kua tiro atu ki te rahi o ngā kaupapa me ngā whānau me kī. Koinā te tauira a Te Mātāwai, here te mea ka. ka tino tangata kotahi nei e ienei engari ka tino whānau kē. Ko te taura o Te Mātāwai tēnei e aro pū ana ki te reo tuku iho roto i ngā reanga, nā reira i a mātou nei ahakoa kotahi miriona tāngata nō te reanga kotahi ehara tērā i te tohu i te ora o te reo. Nā reira mena kī mai koe āe kotahi miriona tāra i ngā reanga e toru, āe he hua ki Te Mātāwai o tēnā tauira.
Nō reira, kua rahi te 15 miriona tāra hei whakangao i ngā take reo Māori mā koutou o Te Mātāwai? Kore, kore rawa, kore, kore rawa. Ā, koinei pea te, te pūtea homai hei tūāpapa nō mō te tīmatanga o Te Mātāwai. Engari, atu i te rima tau kua, kua huri nei, Kua kitea anō i te pakari haeretanga o ngā kaupapa me ngā whānau, ā, koira te mātua rerekētanga o te mātāwai i ngā tari kāwanatanga. He nui te mana ka riro i ngā whānau tonu, ā, i ngā kāhui, i ngā rohe, ko rātou kē e mōhio pai ana he aha ngā kaupapa pai i ō rātou nā kāinga, Hapori, ā, e ora ai te reo atu i a rātou.
Na, he maha na Maori e mea ana kare ratou te ako i te reo, na ta ratou whakama, a kare whai wa ranei, no reira pehea ta tatou whakatikatika i na hakihaki o na tamitanga reo? Awa, ko tetahi o nga mimi e matua mo i ona koutou i te ao papaho, a, ko ta wai i aro o te hunga horokuku nei ki to tatou reo. Kei te mea kawa mai ana ki tō tau reo, he mahi nui ki a rātou kia whakaae he tūranga tūtū tō te reo i tēnei whenua, ahakoa kai hea. Nā, ko rea pea te āki nui, me haere te mea mei kōrero a ngai kiritea i te reo, engari e whakaae o rātou ngākau, āe, mei tītiti te reo i tēnei whenua o tātou. Nō reira, kia ora pai te reo, me, me ako hoki rānei a, a, a tauiwi i te reo? He painga tō te ako, ā, mā roto i te ako i tētahi reo e, e kite ai koe i ētahi āhuatanga o te iwi, ā, nōna taua reo. Ā, rongo anō ki koe i ngā tangi o, o taua iwi, o aua iwi, ā, e mōhana hoki te tangata ki te pūtake e whai ana te tangata mātai reo anō e pakari ai tana tuakiri. Ā, koirā hoki te tau a Te Mātāwai, āe, ka tiro atu ki ngā mea pēnei te rūpaki reo, ngā kaupapa pēnei te hāhi, te kapa haka hei kauwaka mo te reo, era mea ko ronei te mata o te whenua, te reo tuku tuku iho engari i tu atu i tera hei tauawhi era kaupapa ko te tuakiri me te oranga o te whanau, ina hoki kua kite te mātāwai me haere ngatahi era mea ki te mahue tetahi ka uaua ka ngana ka kōkiri whakamua ki tona taumata.
Poiarewe o Te Mātāwai, kāre ārikarika nei te mihi. Kia ora. Tēnā koe, tēnā koutou. Kai tua ake tonu nā Whakatairanga, ko tētahi o nā kaikōkiri i te petihana reo Māori ki Pāremata, ka kōrero ia mō te ora pēhea o te reo Māori ināianei. Nau mai anō. Ko te 14 o Hepetema te rā i te tau 72 i tukuna ai te Petihana Reo Māori ki Paremata. He mahi nui nā Ngā Tamatoa me Te Rōpū o Te Reo Māori. ā, ko te rā whakanui i te reo Māori i tīmata i reira. Nā Hannah Jackson te petihana i tuku ki ngā kaitōrangapū o taua wā, ā, ko tētahi i tae atu ki te taha i a Hannah ko te kaiwhakaako pāpāho nei, ko Robert Pouwhare. Kia ora Robert, tēnā koe e whai wā ki a mātou o Te Ao Mārama i tēnei rangi.
Tēnā koe Peata, koutou e mātakitaki mai nā. Robert, tēnā whakamāramahia mai te āhua o te reo inā tau 70. E pēhea nā kainoho o tēnei whenua ki te reo i te wā i tīmata ai tēnei petihana?
Pātai pai tēnā. I tērā wā, he ao weriweri i tēnei whenua. Kāre a tauiwi i rata mai ki tō tātou ahurea, kāre hoki i rata ki te reo. Ā, hoi anō, nāna a mahi rangahau a Richard Benton i taua wā, ka haere te torotoro haere i te whenua, ko ai ngā tāngata e kōrero Māori ana, ko ai ngā whānau, ko ai ngā hapū, ko ai ngā iwi, kei te kōrerohia te reo i hea. Ngā kitenga o tērā rangahau i ohorere katoa mātou nā te mea e whakaatu mai ana, e mimiti ana te hunga e mātatau ana i te reo, ana, e iti haere ana nā te mea kei te mate ko nā kaumātua, nā koroua, kua hipa, kua mene ki te pō, kua ngaro atu te reo i a rātou. Nō reira, i tērā wā, he ao kino. Nō reira, nā te, nā te kaha tonu o te Māori, te kōhanga reo tērā, ā, ā, mātau, ā, tama toa i, i konei tēnei pito ki Tāmaki, ko te reo, te rōpū o te reo ki, ki Pōneke. Ko tā mātau kaihautū ko Koro Te Kapunga Dewes, nāna mātau i whakahau ki te whakatū i te rōpū, te reo, ā, te rōpū o te reo. I reira ka tipu te whakaaro ki te ki te whaiwhai haere i te petihana. Ā, engari i tēnei wā, kei te ora mai te reo. Kāre au te kī, kei te ora tonu, kei te tika te ora o te, engari kei te tino kaha, kei te tino pakari i tēnei wā. E tika ana kia tohe te Māori mō te reo, he he taonga i raupatuhia i a i a rātou i roto i ngā tau, engari i reira hoki ētahi tauiwi, nē, ki te tuku i i te petihana, nē rā?
Tino, I reira a mātou hoa o te whare wānanga, he āhua nui tonu rātou he Pākehā i haramai ki te tautoko i te rōpū o te reo. Huihui ai mātou i te whare tēnehi i Wikitōria, te whare wānanga, haramai rātou ki te whakaharatau i ō rātou reo, me mātou hoki te whakaharatau inā waiata ngā mōteatea. Haramai hoki ngā kaumātua, ngā rangatira katoa, haramai ai ki ngā huihuinga a te Rōpū o te Reo, ā, engari kei te tika tāu, i āwhinatia mai mātou e te hunga Pākehā. Engari, i te mutunga ake, i kī rātou, nā te mea he kaupapa Māori, me noho taina rātou ki a mātou nā Māori, ko nā Māori hei whakahaere, hei whakaaro i ngā rautaki whakaora i te reo. Nō reira, ki te titiro tātou ki ēnei rā, e kaha ana te rongo i te reo, te ako i te reo, te kōrero i te reo. Koinei nā āhua i wawatatia e koutou mō te reo inā tau e 50 ki muri?
Mōhoko i te wā e te 72, ā, ko tā mātou whai kē ki te whakahau i te Kāwanatanga ki te whakauru i te reo ki roto i ngā kura. Ā, kāre i roa ki muri, ka āhua mātau mātou, ehara ko te, ko ngā kura anake, ā, engari ko te reo pāpāho, ko ngā reo irirangi me uru, Ka tika ki te reo, ā, ki te ao, ā, pāpāho pouaka whakaata. I reira au i whakahauhia au ki te, ki te haere, ki te ako i ngā tikanga, ā, ngā whakahaere, ngā whakanekeneke o te, ā, o te ao whakaata, pouaka whakaata. Ā, ki a au, kei te hihiko katoa taku ngākau, tino hihiko nei, i runga i te harikoa, kei te kōrerotia te reo, kei te waiatahia te reo. Kei te pāpāhohia te reo. Kua nui i ngā, ngā ao kua uru te reo ki roto. Kua kitea mai, ē, he painga, he, he, he, he, he painga kei roto i tō tātou reo mō te ao katoa. Inā, kei te uru te reo ki te, ā, ki ngā mahi o te ture, kei te whakaakohia te reo me ngā tikanga ki ngā, ā, marautanga o te, ā, kura ture i konei ki Tāmaki. Kei te uru ki te ao hokohoko, ā, kei te kīoki ētahi kamupene arā noa atu te painga ki te whiwhi nā kamupene nei i tētahi paku āhuatanga Māori mō ngā kamupene, inā ka haere ana ki tāwāhi, ka kitea mai e ngā tāngata o reira, oh, he rerekē anō tēnei, ā, tērā te Te mea whai tino pai ki a au, a, kei te kōrerohia e ngā mokopuna nā te kōhanga ngā kura, ngā reo irirangi, ngā pouaka whakaata me ngā wānanga, ngā puna rangahau katoa. Ae, kai te kaha kitea nera. Robert Pouwhare, Kua pau te wa ki a taua engari na mihi nui ki a koe otira koutou i whakawātea i te ara reo Māori hei whai mā tātou katoa.
Tēnā koe.
Nā, ko ia te Hainamana Nākau Māori, ko Te Koromatua o mua o Tūranga, ko te kaikomihana o te wā mō nā take whakawhanauna ā-iwi, ko Meng Foon, kua mau ki te pakipūmeka hou. A ko tā nā kai waihanga e tūmanako nei, kia riro mā tēnei pakipūmeka e whakaatu i te mana nui o te tauiwi e mārama ana ki te reo o te tangata whenua. E tūhono mai ana a Meng Foon i tēnei wā, nō reira kia tahuri ake ki a ia, Meng, Tēnā koe, kai te aha? Oh, kei te pai te reo o Ngāti Porou me Tiia. Nā, kei te pai tātou. Otirā, kei te marangai kei waho. Oh, ki konei hoki. Nō reira, a Meng, kai te mōhio kē tātou nō haina koe, ahakoa tā te Tairāwhiti whāngai i a koe he uri nā rātou, he aha nā mea kāre mātou e āta mōhio tonu mōu i roto i tēnei pakipūmeka?
Tuatahi, ko wāku nei whakapapa nō Haina, ko whānau au kei te Tairāwhiti. Ko ērā. He nui ngā momo, nā te mea kāre ngā tāngata e mōhio he momo mahi o ēnei ngā tūranga, te mea me te komihana. Ā, ko te mea nui ki a aua, mai rā anō, kānohi kītia. Ā, ka tāia te tangata haere ki, ā, ki wīwī, ki wāwā, ā, koira te mea pai, ā, e whakarongo, ā, ki ngā, ā, māpu katoa, ē, me kī, e, e kawea nei ngā kaupapa ki a tātou te tēpu nei, he tauawhi ki a tātou whānau kei ngā tōpito. Nā te mea ruarua ngā wā, ngā hunga nō ngā, e noho kei ngā tōpito o tātou whenua, kei te tuawhenua, i kītia ki ngā tāngata nō ēnei ngā tari. Koirā te mea nui. Me kī e He tauira māku, nā te mea ka mōhio tātou, kāre te kūmare kōrero ake tōna reka, otirā he tauira awau e whakaawe, e whakaawe ki te nuinga, me taraikaha ki te ako i te reo Māori, nā te mea he tino taonga, he wāriu Mō te whakawhanaungatanga kei Aotearoa, me kī, ka mōhio au ināianei ko ngā manatū kāwanatanga, ko ngā pakihi, kei te mōhio rātou te wāriu, te uara o ngā whakaaro Māori, me wera atu momo. Koirā te nui e te whakawhanaungatanga i te tuatahi. Me te mea nei, me nga, kua mātau koe ki ngā tūāhua o te tangata rongonui i roto i wāu tūranga mahi kāwanatanga, engari, i tēnei paki pūmeka, ka whai tonu nā kāmera i a koe, ahakoa ko oti āu mahi o te rā, i pēhea mōu, otirā mō tō whānau me te kāmera e whaiwhai haere i a koe? Oh, whakamā, whakamā. Mātou, kāre wāku nei wahine e rata i ēnei kāmera e whaiwhai ake ki a ia, otirā ki a aua ko whakaae māua mō te motu whānui tēnei hōtaka mā tātou, tēnei kaupapa whakaharahara, ehara mō māua anake, Otirā, me te mihi ki a Stephen rāua ko Julie, nā te mea mai te whakaaro, mai te whatu o ēnei Hainamana e whakarite. Nō reira, hei te pō nei ka whakaatu ki runga i a Whakaata Māori hei te haurua mai te waru karaka. Nō reira, Meng Foong, Kaikomihana Whakawhanaunga Iwi, ka nui te mihi ki a koe i ēnā kōrero.
a ka rewa te reo Māori kei i ngā wā katoa o koutou mā. Kia ora, Piata.
A tena u tonu mai taihoa ake nei ko na tohu a Tawhiri Matea ki to rohe apopo. Hoki mai anō, kia titiro ake tātou ināianei ki ngā matapae huarere, nā, ahakoa 18 te taumata pāmahana ki te nōta, ka ua ahiahi noa. Ka pērā ngā huarere ki Tāmaki Makaurau, he hauā tiu ka pupuhi ki Rotorua, koutou te tai rāwhiti, Waimarie ai nā Hihi Mahana a Tamanui, engari anō ki te uru, he marangai huhuka whatu, he whai titiri te kōrero. Ka marangai i te ata ki Te Whanganui-ā-Tara, mao te ua ki Whakatū, ā, ka tīmata i te rangi pakiki Ōtautahi, engari nā te hau tonga-māru ka kawe atu i te ua kōpata ki taua rohe. Nā, he waiwaha ka heke ki nā pae maunga o Tāhuna, he whai titiri te matapae ki Waihōpae. Whakati, koina nā kaupapa kai taku kete i tēnei pō, atu i a mātou katoa a Te Ao Mārama, kia māoriori te noho.